Ee mbuya gaki Naftali, na inche mbuya ngokoboria nyore nyore nare ring'ana rigogofavor so that mba toba accused falsely.
Nsukuru ki aba babere bakorete bono bare gosoma? Chisukuru echi aba babere bakorete nsukuru ki kware goakana esukuru fees? Inche omorigereria, nigo tore ase ekenyoro kia Nyambunua, eward ye Rigoma, econstituency ya Kitutu Masaba, ime. y'Ekaonti ya Nyamira. Nigo twataarire kawaida botambe buna togotaara ebinyoro goteema gotuga komanya ng'a nara riari agenderete. Genderera gosubscribe ase chichaneli chiaito nario okonyora amang'ana buna togokorentera kera rituko. Rituko ria rero nigo twache ase ekenyoro eke koreng'ana neng'ana twanyora y'okogosasana eyio ekagera ng'a toiche toyekwanere. na tobayerentere ase more emesa, oyetegerere naende onde bwensi oratware richiibo gose ogokonya, nabo agototeebia, erinde erio tobwatanane ase oboamo. Ekenyoro eke k'omwancho omorigereria ase toiyo ere aiga, abana mbare aiga bane bare chintakana, tabwati abaibori bonsi babere, lakini rende ekio ogokumi nkeri ng'a eanko yabo eyemo igo yachiete ekaba register bobisi. Abeire kagotumeka amarieta abo kwenyorera chibese, na obeire gakori chibese echi ase emiaka emenge, eyio atoirera ng'a toiche egeka toteeme komanya ng'a endi aba regestete ne chibese echi okonya koria nkoba are na documents nchiroo chikorokia ng'a chibese eire enga kero kende agosokia kera omotienyi emetienyi etato gose omwaka.

Abande bamenyete ase chirelatives. Relatives Mmh. Ng'aki yachagete bono gocha gocha gocha ng'aki ng'a ng'aki ng'aki ng'aki yachagete mpaka bono egacha goikera ng'a eango eye no yamoire koba register gotumeka amaritwe no kwenyorera chibesa? Aah intwe nigo twamenyete na mama Eldoret, bono ntwamenyete twensi hadi tata ominto. Bono ekeroo. Egaika mama na tata bagaseparate ase okogosana ake igo, koruga abwo mama akang'ea korwara, korwa abwo agacha gusii bahati mbaya agakwa. Bono ekero akwa nabo togacha tokoyigwa bono korwa Eldoret iga abwo. Ekero mokoyigwa korwa Eldoret atominerwe nore iga? Yaya konya baseparetire. Konya baseparetire? Eeh. Okay. Bono nabo too togacha togacha komenya bono iga ase obomama ekero after akure bono. Bono ekeroooo nabo tomenyete igo ne chimechando twakinire igo tomenyete ase chianti. Tata omino maybe ekero kende tata omino moyo are gose mwatanete bono gose nere achete agasira. Twachete koigwa baadaye nere nachete agasira. Omwachete mokong'ana nere nachete agasira. Mmmh. Mogacha ekero asira, mogacha mokoyigwa ekero mwamomina asira mokoyigwa korende ore tese mwamenyete ase tata omino bono. Ee. Bono nabo tomenyete iga abwo na Miaka ere Solomon. nomobare ekero mwabwete ase tata omino? Nomoke narenge, narenge class three. Class three. Mm.
Korwa abwo mogacha, mogacha komenya Soma amo omino. Ee. Aiga ase tore bono Nyambumwa. Ee. Aha.
Bono nabo too twakinire igo, mpaka juzi juzi iga nari toocha koigwa ng'a uncle yaito nare natorege nare otoregestete, na bako risi ori obeire gakorisivu chibesa echio, korwa estimate in twenty fourteen around twenty fourteen iga abwo, mpaka bono iga nari twachete koi komanya.

Ng'aki mwabeire mogosoma bono esukuru? Nabo twasomeire emechando igoro mpaka twakinire iga. Inche nasomete ngaika form three, nare ngosomera oboiri. Bono obogima bogakong'a ngatiga esukuru.
oyonde baba omino ere bono oyo mama omwao mama omino ere moyo are? Yaya na- akwete twenty fourteen. Yasire twenty fourteen. Sokoro yaye ere nowaria? Pierre likufa the following year. The following year.
Igo totebe bono abaibori baino bonsi mbaio, isokoro yao taiyo, na ababo omino taiyo. Mbaio bonsi.
Uncle yaye eye, ing'aki mwachete kogundua ng'a naba registete inwe ase erieta riaino naende ekori are chibesa mberi ya Memo?
Omosani oito naro, nere ochete akatoboria, chibesa echi uncle oino ako receive, nko nkobakonye are kende? Jua lionanga tu shida enye tuko nayo. Bono toka nkamokania, aganta imokofuatilia ere morore inche inki akoriera chibesa atari kobakonya? Nari nachete aka nkamotebiria ndang'ire mpaka ororo nkonfamu juu togochaka koboria omonto egento otamanyeti. Togaika ororo, ekemaene togakonfam tokanyora amarieta aito narere esystem. Omosani oyio akabaira bakarara. Agatoika agatoira asee ase obisi y'abana.

Koruga abwo rende togasoa gofuatiriera rende nase ki tomoborie rende nase ki akoyi ako receive-ri chibesa echi atari go gotokonyera. Gotoonchiri igo, tari goteba amang'ana are straight, akona story mrefu mrefu enya azielewe eki hadi bono iga bado ntoranyore bwene mmh.
Erimo okogenda gocheck chistatement gose amarita na omwaka ki orenge? Ilikuwa twenty twenty twenty one. 2021 mpaka bono tana goicha abatebi ng'a nki chibasiche koria okwo. Mpaka bono iga aro taraba free, taraba free koeresa nki keria.
Mwatemete komanya mwaka ki abaregestete? Ee ekero tokomoboria, ekero tokomoboria nabo ato ate atebete mara nasema 2015, Batiobisia ekero nachiete omobisa naro ontebetie ng'a ali ekero atwagete chibicha twarenge abake elikwa nga 2014
aa omwobisa naro ng'a ekero bakare ko register lazima barore abana abwo. Koratiga bono eria nkoyia nakoba register igachete kaka boyia gose omobisa agachete baka kaka Omwobisa oyio achete mbaka aka.
Akabaka chibicha.

Gekogera nonye ntwachiete mpaka ase ebango ase akorisiveri chiasogete chia emiaka ebere yoka 2019 na 2021 Those only those two years. Bono koba abesa inde abatebi ng'a nanyorire besa eye inchuo moyie besa gete mochie gokonya. Chibesa twaoyetie on that process ekero tware konya gofuatiliria amang'ana ayio chibesa nchire chiachete I think twa receiviri gatato. Gatato around gatato gose kabere gatato mmh. Mwana kwenda ase omochief omochief oino bono nka iga komoripoti ng'a kero kende igwa nkoyete buna agotokora. Twaripotiri mpaka ase assistant chief ase chief lakini kama ekero twachete ase omochief atotebeti ng'a nache atwakere esimi atotebi feedback. Mpaka bono iga koroka ntaranyore. Eye nemiaka ere nka bono yaerire korwa korwa abatega nko bare ki? Last year.
Mm.
Tana kobatebi gento. Anke yaino inwe nkari banto bande mbamanyete gose bairi bande baino mbamanyete ng'a nabo mogoeterera ekeene. Ngaikerete bakamanya, iga kogera ekero ekero tware nkofuatiria ere amang'ana aya mono mono. Ntwarangeranetie efamiri engima, tokwanire eissue eyio rende tore nenaki, lakini finally ta nto- nto- ntonyoreti oboene mm. Bamura bamwabo bande bamwabo mama omino barabwo mbaro bare more?
Mbaroe ah.
Mbana kobwati ki neke ba gochia ase more?
Bono omaete anga buna omonto obabuete mm.

Monto morigereria chistatement nachio echi chia korwa Equity Bank Kenya. Erieta ndoche ririkire aiga, eririkire Naftal Onsinyo Okero.

Gose aiga ne chi Chiagents. oh chiagent ase arotu Ko- Koruseria. korusi besa okay amarieta ara transaction particulars echi ne chiagent ase are withdraw chibesa Eh, nagwitorete chibesa chinyinge iga iga etoto grand toto egacha 48000 14000 chibesa agwitidroete aya

This only a confirmation ng'a yanke eyaye nkonyorere chibese but tana kobaa nonye ne eshiringi okay. E document nere ndochake korwa the ministry of labour and social protection eye neyaki eye because ndoche amarieta eh, Rebecca Kemunto oyo naye

Igo ngwachete mpaka ofisi ya children's gokarikerwa rirube omoirere. Abagoisa ng'ake bagotebete.
Bantomete rende ki- nto na- toende to abo origwe rende egari. Lakini ekero twachiete ororo, ebinto biarenge kogamba buna ebing'ao hata hatukuongelelea hiyo story.
Bono tiga nkoborie iga ekero totagete mwancha omorigereria nkorigia tore eango eyaye goika toyerigie toyenyore. Na abachibwa bonsi pi nkobarigi tore nobisia abana nkogenda tore ororo, erinde toteme ko understand ebinto ebi ng'a ng'aki ng'aki bire. Okay, tiga nkoborie abanto. Bono abana aba baino bane, omonto naro okorigerereti aria, ng'aki oratebe ase obogima mogoetera bono iga buna togokwana iga?
Obogima borobwo na obokong'u. Yare konyarekana tonyore oboene bwaito, nabo yare koba buya.
Aye nobwate gasi ende yonsi ogokora Nigo ebarua tu ngokora egasi ase esabari. omonto?
Na momura oyo omino eh, the, the other, eh, mbabere bakorete form four, Eh, matemo abo tarasoka. tarasoka bado. Oyonde oyomo ng'a yare are, your other brother, Noamenyete ase relative gochia Bogirango. relative ochi Bogirango.
Miaka erenge ere abwate? Abwate 20 years, 20 years. Aye bono nemiaka erenge goikire? 25. 25.

yembekera rigiya oyembekere amo. Ng'a document endi faa amarieta aa naro nkomotebia riria arabamanye buya. Yes, Naftali. Ng'aki bwakire?
Bwakire buya. Ee, oyakorokwa Rogers. Rogers
akama. Yaya.
Ee. Inche gonda omoriki amang'ana korwa Bosongo, Kisii. Ee. Ee, eng'ana nere aiga nkonakobwatia. Ee. Lakini rende nanyora ng'a erieta riao riatokire aiga. Ee. Naintwe buna abariki omanyete ntwanchete kera omonto oria okwanwa oegwe ribaga nere oerese ensemo yaye ng'aki ere. Ee, ntori gotaka twaripoti gento omonto totamoinformeti gose totamorigeti ekiagera nabo oranyore nache kobwate naye history yaye erenge ao. Timanyeti gose nomanyete abana mbare iga mbwate amarieta abo. Oyomo akorokwa Rebecca Kemunto, oyonde akorokwa Justine Nyakundi, oyonde akorokwa Judith Bisieri, na oyonde akorokwa ke somebody ke Kevin. Kemunto Moka Kevin Ke- Moka. Kevin Mokaya. Eh, Naftali abana aba nobamanyete?

Nkayaigwa bagokombia ering'ana barire kiresi, eyio etari bo, ekiagera abana abwo ninche nabarerire korwa 2013 mpaka bono, eri natigete 2022. Tinachiete nkabarigeria NGO yarenge kobakonya, bagaika bakarikunsa bagasaria. Nagendete ense Help ase chibesa echi chi'enchitakano. Ee. Ogaancherwa, ogaancherwa okonyora ensemo eyio, ekero gonkobarageria, nanyore egento kere gegonkonya na kero ki gekogera naba nabasira. Ee, abwo mbuya sana, aha.

Ok, eh, bonsi nte onye kware goaka na efisi igo nkwamaete chisukuru bare gosoma.
Tinamanyete. Eh, ngosekera ogoaka na efisi goika omanye esukuru ki ogoakana. Eh, gose nomanyete. Eh, aba babere bakorete form four sukuru ki bare gosoma. Aye, aye, bono aye, Eh, nangotebire nde ng'a narengete abana abwo, Ee mbuya gaki Naftali, na inche mbuya ngokoboria nyore nyore nare ring'ana rigogofavor so that mba toba accused falsely.
Nsukuru ki aba babere bakorete bono bare gosoma? Chisukuru echi aba babere bakorete nsukuru ki kware goakana eschool fees gochia?
Naivasa sukuru ki?
Nyaibasa Secondary School. Naivasha Secondary School? Yee. Ehe, noyonde. Ah, aba bande. Naivasha ning'o ning'o okorete korwa Naivasha erieta riane ori nomanya ndiri? Ah,

Na bono ninki enkenyererete chibesa echi ndiachete? Ekero nachiete igoro nkanyora eraini ere enene, tinyancheti kobeka raini naende nonya embarabu nonya ninka noboria abanto, tinyancheti kobeka raini eye nabakanetie iga nkoganya eke ng'ende mbarentere. Lakini mbwate ekerengererio gi'okogenda rero tisa. Gochaka bono igo ekero ndasarisie tigochaka bono igo mpaka mande inkobua, tinkobaa egento keria gi'okoriera. Mbaire mpaka ase omonto okobaa ebese bamanye ng'a inche nabaire nabao tuna nabao tuna.

Kotobwate egari ntokokoba chisabari echi chiao chionsi ekiagera intwe twerure kobeka egari amaguta.
Emochando toiyo abwo ase ogochia na ase okogenda nabo togocha bako ase ogenderete kogenda gochia nabo togogotanganera.
Igo tokonyora sukuru ende yonsi gwakanete bana school fees nonya na amarieta.

Omwanafunsi oria esukuru okanire, lakini rende korwa iga ntagete nko korwa iga ntagete toragenda mpaka obisi ya Department of Children's Home Children's Services aye iga ke chinsemo chia keroka to tokoenda mpaka keroka torigie omobisa oyo bw'abana tokwane nere and then from there. Tomanye goeta ekenyoro iga aba nokorigania nabachifu aba tobabori barabwo mbamanyete omogano onga buna oyo iga, korwa abwo tomanye gocompile history yonsi tokore tore oboyene asemo. Kwana nomochief bw'eria korokwa Thomas Ondieki toigwe ng'a ere namanyete. Hello. Eeh chief. Yes.
Mbuya ore?
Nkorokwa Rogers. Yes, Rogers. Igo nde ejournalist korwa Bosongo. Eh. Ring'ana nera nkobwate timanyeti ng'a ninkonyore.
Naki kwaganetie? Natagete ontebi gose nora aware. Abana mbare chintaka na koruywa area bane, eeh oyomo akorokwa Rebecca Kemunto, oyonde Justine Nyekundi, Judith Bisieri na Kevin Mokaya. Eango yabo yachiete ekabaregesta, bono akonyora benefits chiabo, lakini abana abagoteba ng'a.

Ekero nare gokwana ne custodian yabo, actually nero ng'a enamba yaye antebi ng'a nora aware about the case o eank yabo gere omo a retired teacher ee chinsemo chikonyorokire bono chibatebe kore Eh? Tata omwabo are retired teacher naende are omorisi bw'ekanisa yaani uncle yabo. Ah, Mm.
koru kenyoroki.
Iga Naivasa, eh?
Naivasa. Ee chiruti echi actually chia Nyaibasa Eh, gose eh, chiruti chiao chimoturumesi maata abo.
Ee, nyaibasa, chirute chia nyaibasa abwo maate.
Eh, eh, eh, eh.
Okay, bono barabwo eki- ekibatagete according na buna bagoteba. Neria onye enke yabo yangire kobakonya, chibesa echi tenenigwe, rakini intwe information twatagete korwa asore, neri ng'a are you aware of the case just that?
Eh. Oyo igo nokemanyete. Nkwa eanke eyio ekwana gokwana nere.

Ritang'ani pi. Lakini ekero twainsisti ng'a twaakeirwe ne custodian y'abana abwo, nari naende achochenchie emita, bateba ng'a na nakemanyete. Bono abana ko buna baeresa ritang'ani, bateba ng'aki, chief oyio mbachiete ofisi yaye akabatebia nache abe amachief. Mpaka bono tari nakobaa amachifu. Bagakora omokutano mwabo, omochifu akarangerigwa. Omochifu tachieti kooroka. Igo toraigwe korwa ase omoassistant chief, toigwe ere ng'aki agoteba, omoassistant chief ndatokomoakera ase esimi, iga akorokwa Moses. Mbuya ore bwairire? Halo? Halo? Halo? Ee, bwairire? Ee, bwairire buya. Inche nkoruku Rogers. Mm. Igo nde a journalist. Eh. Ee, kesinkera nkobwatia koru chinsemo chikoruku ng'a Nyaibasa. Mm. Nyaibasa ere gochi chirude chia Moturumes abwo. Abana mbarabwo bane bare chintaka na total orphan lakini rende bono okorora ng'a ebakoaleji ng'a eanko yabo eanko yabo ekorokwa andikereri erieta eri ekorokwa Naftali Osinyo iga are retired teacher naende nomorisia are bw'ekanisa. Bono abana abwo bakwarire ching'anko yabo iga abaregestete bare abake, obeire gakonyora chibesa chiabo korwa ase department ya children's. Lakini rende bono barobwo bagoteba ng'a mbana ko chibesa chia ase emiaka emenge baregesetwe bare aba ebimwana ebike mpaka bono. Lakini rende besa echio mbachimanyeti buna chire accounted naende mbari go mbari nchiri mbari koegwa buna chitakeire.

Aa, manche omorigereria, yabidi twachake esabari goicha mbaka chinsemo chia Masaba iga iga, aiga it's a few metres from Keroka town, twacha eofisi y'abana aiga rogoro children's department, twanyora omobisa okorokwa Lawrence Maera. Igo twatemire komoboria atwerese ng'aki ekesi eke kere. Lakini rende bwangire gokwana, etwachia komotebia tomorecord on camera bwanga, otoa e overview, ototebia ng'a ekesi eke ngiachete emesa yaye ere bweka omonyene narigete riroba, lakini bono egento kiagera bwango gotokwanera ase ecamera naki totamanyeti, iga ateba ng'a tabwati facts as of now, twakumire rende facts omaete aria ase aikaransete chifile nochire magega aria are gotubora atoroki facts lakini bwangire. ekiagera ekero ki ntoramanya, rakini rende togenderere gopasua boene tomanye ng'a ning'ki kere. Ase korigereria iga, office of the president, county commissioner, Masaaba North sub county, children's office iga ere inse aria rogoro, nao twarure. Bangire gotokwanera rakini rende finally, nkonyora tore oboene ase baberete. Mwanche omorigereria, kotwasokire ase Paara, Masaba North Sub-County Headquarters, nonya twarurema. Lakini rende buna gwatebiwa kwaigwa ekero tokwana na omochief, omochief ere omonyene iga atotebia ng'a ekesi ekio mbagekorete. Aya, omo sub-chief nere kwaigwa oteba ng'a mbarangeraneti bagakwana, lakini since then

Nkwana komorora.
Tana gotacha korosia goikaransa nainwe ne anke yao. Antanye gocha. Rogorago omobisa ateba ng'a mwachete ororo. Nao kwarenge omokutano ekero mwachete ekero mwachete. Ntwachete oye.
Aha.
Naki yabete.
Twachete mpaka chiango chiane otiga ngo oyu oyu okori chibese. Yes.
Ekazi niane.
Alafu na. ne nabana bwaminto. Ekero twacha akang'ea gotoira buna tari kesi eki twacha kogamba ekang'ea bono ng'a bono buna ekesi eri ya okoigwana akang'ea gotoigwa toigwane but eki twacha takoreti ki tataeti gokwanera igoro ya Yaani chibesa okogwana as ichi in what?
Yaani toigwane rende buna efamiri totige amang'ana aywo

Na omosabuchifu ateba ng'a, Ere nabarangereti, mogaikaransa, mogakoora, eanka eyio yaino egateba ng'a nkobarenda ere. Mwegwete gento gento buna eke? Nintware koigwa gento buna eke.
Thank you so much mwancha omorigereria akwaigure. Ah, Judith omonyene, intwe omanyete egasi yaito abariki nokorigia oboene, kwaigure, ntwakwana na mosubati omwabo omonene.

Chudi ogwete otebire, Ere mokutano nomochifu, tana korora. Ere mokutano nomosabuchifu, acha gwaiona. Mbachete obisi rogoro aiga ya ofisa ya obisi y'abana. Bagaikaransa omokutano, bagakwanerana, rakini ogwete mbanyore tichibu, kera omonto agasoka akagenda gento kieka, akagenda chinsemo chiabo. So, mwanche omorigereria goikera iga, etokogotigera aye omorigereria, erinde erio togosaba ng'a abana aba mbanyore oboene bwabo, na bakonyeke ase obogima bwabo korwa chinsemo echi iga chia Marsabit North sub county, oretane korokwa Rogers Gichana, gose kogwancha Nduki Kakasungura.